Dħalt ġo knisja. Kienu l-11 nes kwart. Billi qatt ma kontrajt din il-knisja minn ġewwa, tajt ħarsa l u l-hawn. Mill-ewwel der li se jkun hemm xi ħaġa speċjali. Il-knisja, kbira mhux ħażin, kienet kważi mimlija u n-nies kienu għadhom deħlin b'ċerta serjetà. Fil-bieb prinċipali tal-knisja kien hemm żewġt irġiel biex jilqgħu n-nies. Kienu libsin l-iswed u kellhom ċoħħ abjad. F'idejhom kellhom ingwanti bojod. Dawk li daħlu fil-Knisja dehru jagħtu envelop lil wieħed minn dawn it-tnejn. Jien ħsibt li ġej xi tieġ u għadt f'qalbi, Daw jidher li għandhom id-drawwa li r-rigal tat-tieġ jagħtuh meta jmorru għall-quddiesa. Iktar 'il quddiem fil-knisja kien hemm żewġ żgħażagħ li taw ktieb tal-quddiesa lill-mistednin. Kont żbaljat li ħsibt li kien tieġ. Fil-ħdax eżatt mat-tokki tal-qanpiena tal-knisja infetaħ il-bieb il-kbir u jidħlu grupp ta' familjari mdawrin ma' tebut merfugħ minn erbat irġiel, ukoll libsin iswed u bl-ingwanti. Kien funeral u l-envelopes li ġabu n-nies kienu l-kartolini ta' kondoljanzi li aħna nibagħtu b'rispett lill-familji li jkun mietilhom xi ħadd. Kollox sar pulit, b'kalma u serenità Nisranija. Fuq l-organi tal-knisja nstemgħet mużika sabiħa u li tixraq għal din l-okkażjoni. Fil-bqija tal-quddiesa dawk preżenti ħadu sehem sħiħ fit-talb u fil-kant. Il-kor kien immexxi minn surmast u kien tassew organizzat. Fil-waqtiet l-oħra skiet perfett. Kienet ċerimonja li tressqek lejn il-Mulej u lejn ħutna li mietu, għax min miet aħna inħossuh ħdejna. Bħala Nsara nemmnu li Alla jagħti l-premju lil min jgħaddi ħajja tajba. Id-dmir tagħna hu li nitolbu għall-mejtin u nitolbu lilhom ukoll biex jgħinuna. Dawk li mietu qegħdin ħdejn il-Mulej bħala l-ħbieb għeżież tagħna. Kristu huwa s-Sid tal-ħajjin u tal-mejtin, jgħid San Pawl. Mhuwiex Alla tal-mejtin, skont Ġesù, iżda tal-ħajjin. Kristu miet u bil-mewt u l-qawmien tiegħu rebaħ lill-mewt darba għal dejjem. Kemm fil-ħajja kif ukoll fil-mewt aħna ħaġa waħda ma' Kristu. Dan kollu joħroġ mill-qabar vojt. Fit-Tieni Ktieb tal-Makkabin hemm li dawk li mietu fil-ħtija setgħu jkunu mgħejjuna bit-talb u s-sagrifiċċji ta' tpattija. Hekk insibu lil-Lhud jitolbu għal dawk li mietu bl-idoli fuqhom, jagħtu donazzjoni ta' fidda f'Ġerusalemm biex jiġu offruti bħala sagrifiċċju ta' tpattija. Min kiteb il-ktieb tal-Makkabin jaqbel li jsir dan għax fil-ġlied kunu jmutu ħafna suldati li kienu ta' ħajja tajba u kellhom il-barka fuqhom. Għalhekk insibu li hu ħsieb tajjeb u qaddis li titlob għall-mejtin biex jinħelsu minn dnubiethom. Din il-maħfra ma tistax tkun akkwistata minn dawk li jkunu mietu, għax kif qal Kristu stess dawn daħlu fil-lejl li fih ħadd ma jista' jaħdem. Mela jkun hemm bżonn li dawk li għadhom fid-dinja jitolbu għalihom. Il-Knisja tgħidilna li l-quddiesa, it-talb, il-karità u għemejjel oħra tajbin li dawk li jemmnu mdorrijin joffru għal xulxin huma ta' siwi għal dawk li jkunu mietu. Il-Knisja wkoll tgħid li l-erwieħ li jkunu fil-purgatorju jistgħu jirċievu għajnuna mit-talb ta' dawk li jemmnu u fuq kollox permezz tas-sagrifiċċju tal-altar imqaddes li tant jogħġob lil Alla. In-nisrani jiftakar f'dawk li telqu fit-triq tal-eternità. Dawn iħossu wkoll marbut magħhom b'rabta dejjiema li taqbeż saħansitra l-għatba tal-mewt li tiftakar fil-mejtin hu wieħed mill-aqwa opri tal-ħniena għax hi għajnuna lil min assolutament ma jistax jgħin ruħu. Meta l-Papa Franġisku kien żar ċimiterju f'Ruma u qaddes quddiesa hemmhekk, qal li meta mmorru ċ-ċimiterju nħossu d-dwejjaq, imma bħala Nsara tkun okkażjoni ta' tama fil-qawmien. Il-Papa semma li għalkemm meta mmorru fuq l-oqbra tal-għeżież tagħna u hemm naħsbu li l-mewt tiġi fuq kulħadd, jista' jkun li dan iġibilna d-dwejjaq. Imma l-fatt li nieħdu l-fjuri fiċ-ċimiterju hu wkoll sinjal ta' tama ferrieħa fil-ħajja li għadha ġejja. Santa Tereża ta' Lisieux, Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, li mietet 24 sena wara marda qasira kienet tgħid, Jiena m'ammutx, imma nidħol fil-ħajja. Hi ħaġa sabiħa li fil-jiem ta' Novembru ħafna jżuru ċ-ċimiterju fejn hemm midfuna l-familjari tagħhom, inaddfu l-oqbra u jqiegħdu fjuri friski b'rispett ta' dawk li tant ikunu jħobbu. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. Ammen.